Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re mošate go se moya ka Doctor Mmagabo. Um, kgweding tša go feta mola go channel ya Gogo Mmagabo Spiritual Channel, ke boletše ka ka khoso e le gore tlo e dira ya Spiritual Awakening. so re ntse re sa bjakantšha dilo tša rena go ra gore e segale re tla thoma botse re plana go thoma ka september course ya rena the first part of the course e tlo rana for six months and then wa tla the second course e le gore re sa plana re sa bereka mo go yona go plana rena yona e ka rana for how long so course ya rena go batho ba ile ba ka ba interested e tlo ba course e le gore um e ka nyaka thirty minutes ya nako ya gago every day so ya bantho la gore wena o tlo no checka gore na thirty minutes eo o ka ba le yone nako mang during the day goba mohlomongwe at night na bošego na a ke re tla dependa le gore wa bereka goba jwang jwalo le jwalo so course e ke re bitsa spiritual awakening course ka sepeding ka no re go bula moya mara o tsebe gore course ye kore ga e tsamaišane felo le go ya go thwasa ga gago ge le rona le dimpho tša semoya tša go yo thwasa go ba ngaka ebile ga e amane felo le semoya sa gago mo e le gore ge e le gore o na le lempho ya gore o thwasa o be moprofeta goba motlho mongwe o be psychic goba motlho mongwe o be a medium mare cause e tlo raloka part e kgolo mo go bulegeng ga moya wa gago e tlo go thuša gore moya wa gago o bulege ka pela mo e le gore cause ke ga ya mane fele le batho e le ba na le spiritual gift fela batho e le ba na le mpho ya semoya fela anyone e le gore o na le dikgatlhego a ka attenda le rena e le gore a bule moya wa gage ka gore ge re le batho ka mokana re na le spirit re na le soul ka mokana rena e le gore a bule moya wa gage a kere a kgone go ba connected to the universe a kgone go ka meditator a kgone go ka manifesta dilo tše dibotse ka bophelo ba gage a kgone gore lucky ya gage e tle go yena e se ka kgwetše le gore batho ba bangwe ba kgona go mo tšela lucky ya gage mo e leng gore um o tla kgona go ba le gape le gore bile e mo thuša gore a kgone go ba protected to dilo tša tshwane di-entities dilo tša tshwane di-demons dilo tša tshwane le bathakathi mare yone nkhosi ya rena ya dimanda e na le tšo le gore ya didire ya dinyaka ge motho a tlo enrola le course ya rena number one re tlo motho o swantse a make sure o dira cleansing ge e le gore a sa dire any cleansing o swantse a make sure o dira cleansing because ga re nyake gore ge re bula moya o attracte di-entities di-negative energies ga re nyake seo re nyaka gore o be protected go bula moya then ke ntho ya gore o tlo attractor your spiritual guides o tlo attractor mangelo a gago badimo ba gago ba e le gore ba mo leseding ke dilo tse le gore o tlo di attract o tlo attractor the mother earth o tlo attractor the universe gore dilo tse di kgone go tla kara bophelo go e na le meleko o kgone go e bona ka pela and then o be le tsela ya gore o kgone go e bloka jalo le jalo and then so ra re kgosi ya rena ke setse ke boletse ka nako gore e nyaka nako a kere thirty minutes of your time every day and then e tlo nyaka le yona cleansing gape go na le tse le gore o tlo tshwanela gore o be le tsona o di reke most ya dilo tsa rona ra di rekiša information ka moka motho o tlo e kry-a ge a nyaka go, go, go, go registera le rena ke bone re tlo mo sendela information ya le tše nyakegago so o ka reka anyway mo nyakang go reka gona but le rena ra di rekiša and then a re o kgethele wena o ne o ke kgetha ona o rata go reka kae dilo tše le gore tlo botsa okay kry-a one two three and then se seng gape se tla nyaka le mafolofolo go tswa go wena o be le maikemišetšo

so e tlo nyaka o be le nako e tlo nyaka le maikemišetšo and then wena o tlaba o follow di-instructions ka mokgwa o tlaba re go botsa gore no re thoma ka party e itseng and then re ya go bereka sol so tla re fa di-instructions tšelo o tlo di followa step by step tšelo o tlo di dira every thirty minutes re tla ba re dira le wena so e nyaka maikemišetšo eme ke goreng ga re nyake gore ge course ya go fela o tlo kgwetše um motho a setse a e tla thoma a complaina motlho mongwe ebile a sa re bolele gabotse e ba o ka re yena o patetše but yena ga se a bone di-good results tša nto yena e pateletšeng so spirituality you put efforts on it wa bja maikemišetšo wa ba le mafolofolo go no tshwane motho a ile thwasong thwaso go na le tšo le gore ba tlo go ruta tšona ka molomo ba go botša sele sela sega ba setse ba go ruta ka ditlhare mara ditlhare tšela o swantse o ye kua nageng kua ba tla go bontšha tšona o swantse o di epa o epe sehlare sela ba go bontšha gore na o tlo se omiša jwang ba tla ba go tlhalosetsa gore dira solo solo so wena o dira and then le o tlo se setla o tla ba o se setla ka matsogo a gago so ge re bolela ka go thwasa re bolela ka ntho e le gore o swantse o e dire ka matsogo o swantse o be flexible o be le energy o be le mafolofolo re ka se go felele pelo re tla ba re ntse re sepela le wena step by step and then um e be e le example yeo ya, ya, ya, ya, ya, ya go thwasa gore le thwasong ga re fitlhe ra naba maoto ra no dula ra theletša ngaka um ba re ke nkobele ya rena e re botsa re dirawa e no re tlhalosetša ditaba ra bereka ka matsogo very hard le gona mo e le gore o tla ba gopola gae o tla ba nagana go ngala nako nako tše dingwe mara o nagana tšhelete ya o nagana le badimo ba gore e kana e nkangala ba tlo mpetha and-e ke back to zero go a tshwana ke tla ba ke itshenyeditše nako o tlo no bona the best thing ke no dula ka rona nako ngwe o swantse o ye kua o namele thaba ge e le ra o kgone o namela thaba le na ne ke sa kgone o namele thaba o kgwetse o lapile reg le le dira tse le dirang kwa thabeo le a lepa ditlhare jalo jalo o swantse o sepela o tsena ka ra di-tunnel o swantse o sepela o direng o direng o direng ke mmereko spirituality ke mmereko ke mmereko so and then this course e tlo go thuša wena na le spiritual gift ka gore already o tla ba swetse o le used to these things re o tlhalosetša mo le moke go sepela o ya thwasong dilo tsela o yang go di dira kwa le ge le ke dilo tše dintshwa mo go wena ga o tsebe selo ka tšona but already kore spiritually growth ya gago e mola godimo kore spiritually you are a weekend already le mangelo a ba kgona go bolela le wena and ebile o flexible already then o tlo ne kgotse le gore dilo tsa go thwa sa di sepela gabotse ka bothelele a gona mathata a o e thwasong wa fetša wa lla go tshwana le ba bangwe ba e le gore motho wa sepela ya thwasong a fetša boa a complaina ka gobela a fetša o a re ke tšwa thwaso mare moya ga se o bulege dilo tša mohuto ka moka tšona o ka se di-experience because go ya ka thwasong already moya ga o tla ba o le mo e le gore o swanetše o be gona gore o tla ba o le ready whether ke thwaso ya go ba ngaka whether ke thwaso ya seprofeto whether ke bo mediumship goba e medium goba e psychic goba ka mokgwa e le gore wena o tla ba o ntse o tlo rata o tlo bereka ka gona goba weather ke telepathy jwale le jwalo okay ke a le leboga so ge e le gore o na le interest o na le dikgatlhego tša go tsenela course ya rena um for now ke tlo lefa okay ke tlo lefa number e le gore ke tlo kgopela gore le ge le na le interest le mfounele mo go yona number ya gona ga ke e tsebe ka tlhogo mare re ke lebelela mohlomongwe ka e kera ka sepitinyana metsotsonyana metsotsonyana mohlomong ya ke tla e kera ka sepitinyana ke number e le gore ke rata gore re šomiše mo go yona cause ye ke la ke šomišang ka gogo makgabo spiritual channel o tlo kgotsa le tsona ke dingwadile ka english then yela ke santse ke e beletše le gore ke dingwadile ka sepedi re kgone kwešiša le batho ba e le gore a ba understand english and then re tseba gore mara at least re kgona go bolela mmogo ra ba on the same page o tlo nromela whatsapp mo go semoya ka dr makgabo number ya yona ke ke whatsapp number 063 561 2111

le ka nna le senda to number ene la kgale le kgale so number ye ga ena sms ebile ga ena call ke whatsapp fela go ra gore mo e tlo ne ba batho le ba na le whatsapp mara ba nyaka go bolela ka sepedi goba ka setswana goba ka sesotho ba tla go nsendela mo nambeng eke go ka kgotšele gore mohlomongwe ga ona whatsapp o na le sms fela ke tlo no kgopela gore o no sendela nomorong ene la rena ya kgale le kgale ya, ya, ya um koko magabo spiritual channel number ya 067 366 9064 ke e bušeletša 067 366 9064 ke a leboga ba gagešo ge le interested thomang on send that message and then ke ke kgone go le sendela eh, information e le gore le tlo inyaka and then re plana gore course ya rena re ka e thoma ka september september ke kgwedi e le gore re plana go thoma ka yona ka re tla ba re setse re feditse dilo tsa tshwana le di-registration jalo le jalo for now ka re kona re thoma course ya rena and then ga re tlo nyaka batho ba bantšhintšhi um eh, ba e le gore ba tlo thoma go attenda le rena re ka no nyaka a certain number re kona re sa tlo bolela ka gore na for now re ka kgona number e, e, e, e itseng goba e kakang and then ke tlo no le botja ke tlatla re dira video e nngwe maybe after a week or two ra botja okay re plana gore re tlo kgona number e itseng akere and then ya ba gore ge re fitlhile that number and then ra stopa go ra gore ba bangwe ba e le gore ba ka tla ba nyaka go studiša le rena and then ba ka tla after six months and ge e le gore motlho mongwe o thwasitše goba o tšo dira seporofeto sa gago jalo le jalo mara o kgotše e le gore moya ga se o bulege wa kwa le yona gore moya ga se o bulege ke na le bonnete ba gore kgosi ya rena e ka o thuša gore moya o bulege mara o gopela gore ge moya o se bulege ga botse ba motlho mongwe let's say o tso thwasa goba o tso bula moya ba re go fetsa ba go tswalela le ke kgosa rena e tlo go thuša but o tlo tseba gore o sa nyaka go kry-a dipheko ge e le gore o tso thwasa um o sa nyaka dipheko tsa sesotho gore moya o kgone go bulega ge e le gore o tšo bereka ka semoya a kere o swantse o bone gore o bonana le ngaka e le gore e tla go consulta bona gore okay mo wena o tswalelegile ba le o fetsa go thuša ba buša ba go tswalela then mo o ra gore o swantse o o die process e la gore motho wa gona a o thuše um ka dilo tša sesotho and then ka mokgwa tla go thušang ka gona gore moya o la lona kgone go bulega on the other side ke moya wa seporofeto le gona ke ntse la gore o consulte o checke a ke re ge le moya wa seprofeta o ka tšheka ka ditaola o ka tšheka ka semoya a ke re mo o tšhekang gona gore na o tswalelegile na ba o tswaletše na and then ge e le gore ba o tswaletše motho o thušitša gore fetša go thuša mele e tla ba go tswalela a kere and then go ra gore o tshwanetse le gona o ye o dire process la gore ba go thuše ka dilo either tša sesotho goba tša semoya tse di šomišang go bula moya and then ba go thuše le ka tsona a kere so mare kgosi e lona e tlo go thuša a kere jalo le jalo ke bohlokwa ba go dira kgosi eke so ke a le leboga ba gagešu ke a tshepa gore di kwagetše o e le gore na le interest le ka nsendela di-whatsapp and then eh, we will take it from there ke le lakaletša mahlatse matlhogonolo ebile ke re lebe le weekend e bose ke a le leboga